Tutan cu zeidah kan i hrawm hna lai ti si ahcun Laimi nih zai bia timi poetical word timi kan ngeihnak le cun biazai timi a sullam an i dannak kha tutan cu kan vun i hrawm hna lai i Hla timi phun hi pupa biafang ahcun zai ti a si ti si. Aw zai ti cu hla-aw tinak a si i aan zai kan ti ahcun aw he bia he aa telmi a si tinak khi a si. Hi zai bia kan ti tikah hin hla ah hmanmi biafang tinak a si ve i cucaah cun tuchan i biazai timi holh fangthar kan ngeih tikah biazai lawng tein thanmi hlabia puam tinak khi a si ti kha a si. I hika zawn ah hin chim duhmi cu biazai timi le zai bia timi hi ai khat lo timi kha vun langhter ka duhmi si. I mi tampi nih biazai ti cu kan theih nain zai bia ti hi Laimi kan si nain a thei lomi tampi kan um. I zai bia kan timi cu a fawinak in Mirang holh kan i hlan si ahcun poetical word ti kha a si i zai timi cu hla tinak a si kan ti cang bantukin zai bia timi cu hla lawng deuh ah hmanmi biafang an si i biachim sawhsawh ah hman lem lomi kha an si i a kamh hnih in hman ṭi veve khawh cu an si ko nain I a tam deuh cu bia ah si loin hla tu ah khin hman deuhmi biafang an si. Tahchunhnak ah aan ti bantuk aan timi cu bia sawhsawh chim in cun aw ti kha a si i aan dawh aan thlum, aw thlum aw nem tinak kha a si i aan dawh aan thlum timi cu. I aan ka timi cu hmurka ti khi bia in khin cun a si nain zai bia in cun aan ka ti khi a si. Cun aan hlau ti khin kan chim a si ahcun zaibi ah a si i aan hlau timi cu hmurka panh timi kha bia in kan chim khin cun a si i khakha bia timi le zaibia timi ai thleidannak kha a si i biazai timi hi zeidah a si kun ti kha kan vun zoh a si ahcun biazai timi hi tuchan holh fang deuh khi a si ti kha ka hin kan pupa hna nih kan pale hna nih an vun ṭialmi ah kan hmuh khawhmi a si. Hi pupa biafang cun zai, zaithla ti khi a si i cu pupa zaithla cu biadawhdawh in ṭamhmi khi an si. Hi biachim sawhsawh he aa khat lomi khi an si. Biazai timi cu cun cu bantukin hla phan khawhnak ca i an rak i cherhchanmi zong khi a si fawn. Hi tahchunhnak kan chim si ahcun thingpar sang in va zun ding di hoi te bantuk khi bantuk te hna khi biaza in khin cun a va si hnga. Hi phundang kan chim si ahcun bia kha Ai dawh khawh chung ai dawhnak in ṭapmoih kha biazai kha a si. Zaibia timi tu cu a biafang a word tete kha an si i biachim sawhsawh he ai khat lomi kha a si. Hi cucu chim duh bikmi cu biazai kan timi le zaibia timi hi pupa nih an rak ngeihmi ah ai khat lo ti kha hika han langhter duhmi a si. Hi zai kan ti tik paoh hin hla kha a si i awzai si ahcun hlah aw tinak khi a va si. Hi awzai kan ti ahcun uh, political word kha a si i hlah aw kan ti ahcun uh, zei kan ti lai bia in kan chim sawhsawhmi kha a si tinak khi a si. Hi hoi langhter duh bikmi cu zei dasi kan ti si ahcun kan pupa hna nih hin biazai timi le uh, zai bia timi hi an ngei, biathuk timi zong an ngei i cun uh, phungthluk bia timi zong an ngei. I cun chimkem bia ti bantuk te hna zong kha an ngei. I hlan kan pupa hna nih hin bia le holh lei ah hin tampi an rak ngei ve. I hla hoi hna hin cun pupa hla le laam ti bantuk hoi hna hin cun zei dah si kan ti si ahcun hla aw hi phun sawm thum le phun hnih tiang an ngei. Hika zawn hin kan vun rel kan vun zoh a si ahcun Aw zaza hlah aw timi an ngei. Cun bawi kil aw timi an ngei. Cikei fim aw timi an ngei. Cun cawpe aw, cun chiadun aw, chimthli aw le chimthli tho aw ti bantuk te hna. Cun dei hlah aw ti bantuk te hna. Dum dang hlah aw ti bantuk te hna. Hlawndawh thang hlah aw ti bantuk te hna.

Cun sathang hlah aw tibantuk, savang aw tibantuk, sumsuk hlah aw tibantuk, thingpar sang aw, thingtan aw tibantuk, va hlah aw tibantuk, cun vakharang aw tibantuk, vakchun aw tibantuk, cun zaluainu aw tibantuk, zoram hlah aw tibantuk a phunphun in sawmthum le pahnih tiang khi a phun khi an rak ngeihmi si. Hi hla-u kha phunphun a um i hi bantuk tete kan pupa hna nih an rak ngeihmi an hla-u le bia te bantuk macun biazai te bantuk zai bia te bantuk te hna phun pawl an rak ngeihmi tete kha atu chan chanthar mino zong nih theih a herh ngaimi pakhat an si. A ruang cu tahchunhnak ah hlathluk, uh, sorry, biathuk te bantuk, cun pupa phungthluk te bantuk te hna, cun chimkem bia te bantuk te hna kha tampi chanthar mino nih kan theih a si ahcun laihla kan saknak le cun bia kan chim kan holhnak ah kan laihla ca le bia he ai kha, uh, zei kan ti lai, ca lei a si ah, bia lei a si ah ka hen Laimi nih kan ṭhanchonak lam pakhat kha a si. Hi ka bantuk tampi kan theih a si ahcun kan ca kha a nung chinchin le i kan holh le kan ca kha a ṭhawn chinchin nakhnga ding caah khan a si. Kan bia le kan holh zong kha sullam thukpipi an rak ngei vemi kha a si i cucu chanthar mino zong nih kan herh taktakmi a si. Hlaphuahnak ah siseh cun a dangdang zei kan ti lai biazai ṭialnak ti bantuk te hna zong ah khan tampi kan herhmi a si. Cucaah cun chanthar mino nih kan thiam khawh ve nakhnga ding caah hna YouTube hin hi bantuk pupa phungthluk ti bantuk macun biathuuk ti bantuk te hna zong kha kan rak chim lengmang. Cun kan Laimi kan tuanbia le kan thawhkehnak pawl te hna zong kha tampi video kan chimmi a um i a hnu zong ah hin tampi chim ding kan nei rih. Lai miphun kan thawhkehnak kong a si ah cun kan nunphung kong he pehtlai in siah kan holh le kan ca kong he pehtlai in a si ah hika hin tampi knowledge na ngeih ve nak hnga ding caah khan hika zawn ah hin YouTube channel kha subscribe rak tuah ve law cuah cun kan video zong tampi na hmuh ve lai ti zong kha donghnak bik ah un in cah chap kan duhmi a si siah cun hnu video tuah kan i tong ṭhan te hna lai i phunphun kha Laimi kan nunphung ha pehtlai in a phunphun kha hika zawn hin kan rak chim lengmang lai a huam phun a si ahcun YouTube kha subscribe rak tuah ve ti kha donghnak bik ah uan sawm kan duhmi si hnu video te in tong ṭhan te lai. Bye.